Qari mill-Evanġelju Mqaddes skont San Ġwann. F'dak iż-żmien, Ġesù qal lil Nikodemu, Ħadd ma tela' s-sema ħlief Bin il-bniedem li niżel mis-sema. U kif Mosè refa' s-serp fid-deżert, hekk jeħtieġ li jkun merfugħ Bin il-bniedem. biex kull min jemmen fih ikollu l-ħajja ta' dejjem. Għax Alla hekk ħabb lid-dinja li ta lil Ibnu l-waħdieni biex kull min jemmen fih ma jintilifx, iżda jkollu l-ħajja ta' dejjem. Għax Alla ma bagħatx lil Ibnu fid-dinja biex jagħmel ħaqq mid-dinja, imma biex id-dinja ssalva permezz tiegħu. Il-Kelma tal-Mulej.
Dan il-Ħadd li qegħdin niċċelebraw flimkien l-eżaltazzjoni tas-Salib, l-Evanġelju li toffrilna l-Knisja huwa skont San Ġwann. U jibda b'dan il-vers. Ħadd ma tala' s-sema, jgħidilna Ġesù, ħlief min niżel mis-sema, Bin il-bniedem. U bħalma għolla Mosè s-selb fil-barr, hekk jeħtieġ li jitgħolla Bin il-bniedem. Ġesù juża l-istorja ta' meta Mosè fid-deżert għamel selb tal-bronż u arbolah. Din l-istorja fejn insibuha? Din l-istorja nsibuha fl-ktieb tan-Numri Kapitlu 21 u mbagħad għandna referenza għalija fit-tieni ktieb tar-Rejiet. L-istorja x'tgħidilna? L-istorja tgħidilna ta' meta il-poplu ta' Alla telaq minn Ġebel Ħor mat-triq tal-Baħar l-Aħmar biex idur mal-art ta' Edom. U b'din it-triq Donna kienet twila u stramba. E, il-poplu iddejjaq u beda jgerger malla u ma' Mose. Ekku, f'din is-sitwazzjoni ħafna minn nies ġew migduma minn srib b'velenu li jaħraq u minħabba fekk mietu ħafna nies. Ir-rakkont ikompli jgħidilna li l-poplu fehem li ġralu hekk minħabba li kien gerger kontra Alla u Mosè. Il-poplu kien dineb. Imbagħad urew indiema u Mosè għamel serp tal-bronż u poġġieh fuq arblu. U kull min kien ikun migdum u jħares lejh naturalment b'indiema, kien Efer. Sa dan xi fisser? Dan ifisser li l-indiema vera mhix kwistjoni li sempliċement jiddispjaċik imma b'responsabilità tħares sewwa lejn l-azzjoni tiegħek tifli u tagħraf id-dnub li għamilt u l-konsegwenzi tiegħu. Ikompli jgħidilna Ġesù hekk jeħtieġ li jitgħolla Bin il-bniedem. Mela, din l-azzjoni x'inhi? Hija sinjal u l-bidu ta' kull qdusija għax Ġesù għalih innifsu jgħid li hu meħtieġ li hu meħtieġ li jintrefa' bħal dak is-serp li Mosè għolla fuq arblu biex isalva lil min kien direb. Fil-każ ta' Ġesù ikun merfugħ kellu jfisser jintrefa' permezz tas-salib. Hawnhekk interessanti li l-verb merfugħ juri li s-sagrifiċċju fuq is-salib kien neċessarju, kien neċessarju. Imma Ġesù Kristu għata din in-neċessità

Qabel ma hi marbuta mal-kelma max-xandir, hija marbuta mal-għajnejn, mal-ħars. Hija reliġjon ibbażata fuq l-inkarnazzjoni, u inkarnazzjoni sofferenti. U min jemmen fl-inkarnazzjoni sofferenti tal-Iben t'Alla hu wkoll jitolla ġala darba jiġi maqbud minn Kristu stess. Ikompli jtinna l-Evanġelju l-kelmiet ta' Ġesu iva, Alla hekk ħabb id-dinja li tal l-Iben tiegħu il-waħdieni biex kull min jemmen fih ma jintilifx imma jkollu il-ħajja ta' dejjem. Din il-frażi hija biex ngħidu hekk memorabbli baqgħet infakra bħala dik il-frażi li tiġbor il-messaġġ kollu Kristjan dwar ir-redenzjoni, dwar il-fidwa. Hawnhekk il-verb fil-frażi li ta li ta ta lill-iben tiegħu x'jindika? Jindika li hawnhekk Kristu qed jirreferi għall-inkarnazzjoni storika tiegħu. U dan il-misteru jibda qabel kollox mill-qalb ta' Alla l-Missier u mbagħad l-iben b'imħabba pura jagħmel dak li jixtieq Alla l-Missier. Alla hekk ħabb lid-dinja li ta, li ta l-Ibnu, l-Iben tiegħu il-waħdieni. F'San Ġwann, Ġesù jsejjaħ lilu nnifsu bin il-bniedem nax-il darba, nax-il darba. Imma issa hawnhekk Ġesù sabiex jisħaq aktar fuq ir-rabta li għandu mal-Missier bħala persuna divina veru Alla jsejjaħ lilu nnifsu mhux Ibn il-bniedem, imma l-Iben tiegħu il-waħdieni. L-inkarnazzjoni tal-Iben ta' Alla ma kinitx tfisser biss li Ġesù jaqsam magħna in-natura umana tiegħu, imma li jaqsam magħna l-ikbar misteru, dak ta' Trinità Qaddisa. il-misteru tal-imħabba infinita u inkonċepibbli li teżisti f'Alla Trinità, dik l-imħabba qaddisa li tgħaddi bejn il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu s-Santu. Din l-imħabba trinitarja ma tibqax interna, ekku bejn il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu s-Santu, imma bl-inkarnazzjoni issir don eh, uniku barra mit-Trinità qaddisa. U dan jindikah naġġenejt ċertament dak il-verb ta ta. Eh, Ekku, dan il-verb juri ċar li Alla tana l-aktar don għażiż li għandu. U taħ għax minkejja il-miżerja tagħna u jafdana, tagħna li l-libnu sabiex nieħdu ħsiebu. U aħna, lil dan l-Iben divin waħdieni, ħabbejnieh. Ħabbejnieh l-ewwel f'ommu Marija u imbagħad f'San Ġużepp. U fid-dixxipli kollha. Imma sallabnieh ukoll. Hm? Sallabnieh ukoll. U hawnhekk tidher l-imħabba ta' Alla għalina li dan l-Iben waħdieni għażiż qagħad għal moħqrija kollha tagħna. U fl-aħħar talab lill-Missier aħfrilhom għax ma jafux x'inhuma jagħmlu. Il-Missier tana lil Ibnu, u Ibnu għall-fidwa tagħna baqa' ubbidjenti sal-mewt tas-salib. Mela, inħarsu lejn il-Kurċifiss mhux biex nikkontemplaw it-tbatija fiha nnifisha, jew li iġalna iġġalna issofri din tbatija, imma biex nikkontemplaw il-purità tal-imħabba tal-iben lejn il-missier u lejn l-umanità kollha. U f'dan is-sens allura biss eh, is-salib ta' Kristu huwa sublimi. Id-dnub ma jinħafirx billi wieħed iħares leħ, imma billi wieħed jindem u jidħol f'esperjenza ta' safa ta' purità, ta' trasparenza, ta' verità. Il-Lhud fid-deżert ma salvawx sempliċement billi qagħdu eh, jiskantaw eh, lejn dak is-serp eh, li gidimhom, imma billi nidmu u purfikaw ruħhom u billi qagħdu imbagħad għal patt tas-Sinaja. Hekk ukoll aħna l-Insara mhux sempliċement inħarsu lejn it-tbatija ta' Kristu, effett tad-dnub tagħna, imma fih irridu naraw il-purita' tal-imħabba li biha ħabb Kristu lil Missier Alla u lilna lkoll, bla ebda eċċezzjoni. Hekk jgħallimna San Pawl fl-ittra tiegħu lir-Rumani, kapitlu għaxra, Bil-qalb wieħed jemmen u jikseb il-ġustizzja u bix-xofftejn, bix-xofftejn, wieħed jistqarr u jkollu s-salvazzjoni. Jidilna Ġesu biex kull min jemmen bih ma jintilifx imma jkollu il-ħajja ta' dejjem. Ekku, dan il-vers huwa infisser sewwa minn San Ġwan stess li jikteb dan l-Evanġelju. meta fl-ewwel ittra tiegħu jgħid b'dan dehret l-imħabba ta' Alla għalina billi Alla bagħat lil Ibnu l-waħdieni fid-dinja biex ikollna l-ħajja bih. F'dan qiegħda l-imħabba tiegħu li mhux aħna ħabbejna lil Alla, imma hu ħabbna u bagħat lil Ibnu bħala debħa ta' maħfra għal dnubietna. U din l-imħabba ta' Alla għad-dinja mhijiex astratta, mhijiex flajru hekk Alla ħabb id-dinja. Imma din id-dinja hija murija fil-kelmiet biex kull min jemmen, ekku din id-dinja, biex kull min jemmen. Ġifieri Alla jħobbna bħala knisja waħda, imma jħobbna wkoll b'mod individwali. Jiġifieri m'aħniex numri quddiem Alla, imma kull wieħed bil-personalità tiegħu, eh, bir-ruħ unika tiegħu. Ġesu Kristu qed jingħata għal kull wieħed u waħda minna tal-bieraħ, tal-lum u ta' għada. Imma fuq kollu ġesu qed jingħata għalina mhux għal erba' ijiem ħajja, sempliċement biex ikunna suċċess fuq dell-art, imma sabiex jagħtina il-ħajja ta' dejjem u din il-ħajja ta' dejjem tibda minn issa stess. Ħlas. Biex kull min jemmen ilna Ġesù bih ma jintilifx. Ekku, fil-ħsieb tas-sinottiċi, fil-ħsieb ġifieri ta' Mattew, ta' Marku u Luqa, il-mewt eterna hija magħquda mal-Gehenna, ġifieri mal-kundizzjoni tar-ruħ fl-infern wara din il-ħajja fuq l-art. Mentri hawnhekk f'San Ġwann It-telfien etern huwa tal-ġisem u tar-ruħ minn din il-ħajja stess, minn fuq din l-art, għax tgħix mingħajr fiduċja f'Alla, dak huwa l-infern. It-telfien tal-bniedem hija l-kundizzjoni katastrofika li tgħix mingħajr Alla, kundizzjoni li titfa' lill-bniedem f'telfien. Dan it-telfien huwa katastrofiku għaliex għaliex mingħajr il-fidi fl-inkarnazzjoni ta' Alla, il-bniedem jagħmel awto-distruzzjoni, ifarrak lilu nnifsu. Għaldaqstant, il-ħaqq ta' Alla mhuwiex skonoxxut, imbiegħed, futuristiku, imma huwa marbut mal-fiduċja tagħna fl-inkarnazzjoni tal-Iben ta' Alla, Ġesù Kristu, minn din id-dinja stess, minn din il-ħajja stess. Il-mument eskatoloġiku, jiġifieri l-mument tal-ġudizzju finali, ikun il-konfermazzjoni tal-qerda tal-bniedem li ċaħad l-ikbar att ta' mħabba minn Alla. Bat jidinna Ġesu għax Alla ma bax l-libnu fid-dinja biex jagħmel ħaq mid-dinja imma biex id-dinja tkun salvata bih. Hekk hu, il-missjoni eterna tal-Iben fid-dinja hija oriġinata fl-imħabba tal-Missier. Din il-missjoni matriċi l-qerda tagħna, il-bnedmin. U dan huwa determinat eh, mill-frażi li tgħid Alla ma bagħatx l-Ibnu fid-dinja biex jagħmel ħaq mid-dinja. Il-kelma ħaq bil-Grieg hija krine, krine, u bil-Lhudi taqbel ma' xafat, xafat. Xi jfisser? Il-kelma ħaq tfisser tifred, tifred it-tajjeb mill-ħażin. Ekku, Kristu, magħqud mar-rieda tal-Missier Alla, xtaq jarana fid-dawl ta' mħabbu, tal-imħabba tiegħu, ta' mħabbtu. Kollha kemm aħna mingħajr eċċezzjoni ta' ħadd. U għalhekk, għalkemm il-preżenza imdawla ta' Kristu awtomatikament tifred id-dawl midlam, Kristu ma ġiex biex jifridna imma biex jurina fid-dawl tiegħu s-sewwa u jgħaqqadna fil-familja ta' Alla, Trinità. Issa, din il-missjoni għalkemm ġiet issiġilata darba għal dejjem fuq is-salib, imma mhix ta' darba, ġifieri mhijiex marbuta biss ma' dak li ġara elfejn sena ilu, imma hija azzjoni kontinwa, ġifieri tmur lil hemm minn kull spazju u żmien, għadha għaddejja sa issa, għax is-sagrifiċċju tiegħu fuq l-artar mhuwiex tifkira ta' darba, imma tifkira dejjem ħajja. Tifkira li tiġġedded u lilna permezz tal-fidi twellidna mill-Ispirtu f'bnedmin skont ir-rieda ta' Alla u mhux skont ir-rieda tal-ġisem. Resurrexxi.